Laditti mono tin noko mato cayone ni Rabi TV pien wan jo okene wagiko mato caya en mino nge ni piny rac ba ka in ibedo ka mato cai ni yoko ni rab ka wang lwak kit en ne ni ci no in do itye atimo wani ni amorwu lutwa ageno ni lubanga pud tye tye agwokowu maber An kite wun wutye ka neno kwede, del pud tye maber, pud atye ka medde ki manne en ki gin-ni. Waweyo calo dong watye ka weyo odilo. Lok tin pe pol, lok nen calo tye adek, lok ma dong pud pe tye ka moto i wic en aye lok pa kec. Kec-tu tye marac ba! Ma ka in pud ibedo me ni korona ci dano aye tungo, kec kombeddi obibino, kombe an lacen ca titwu, an wai ka itamo me ni gini ibedo me nino acel, kor nino abiro moni ma giwaco apar angwen-ni, ci in ibiwang calo matafali. Kombeddi dong gin-ni tye ka cito acita, ma nyutte ni citayel me cam ka dong waloko, Ci omyero wanen lok me restocking, eh, gwanna ma gitwoyo oko obed tye, hmm, lok me muteregi, kare eni en dong kare me jami eni ba, lwak obed ka ma wigi twolo, lok pa kec Kun bedo pud mere ciling moni ma tye tye-ni tye abwol i wang dano, cente-ni bene ci tum moko abiro dok obedo bolo pyeraryo wiye acel okene, ka kenyo en aye dong wang peding dong. Oniang? Kun bedo ni eni dong lokke eni tye amedde tye ka nyako. Itye giri ka bedo gang? Yes. Ento lok pa ojoga obedo ci kelo ayela. Atamo ni pi jo ma tye ka pur kombeddi-ni myero inen ni igwoko dok inwoyo itamo ngo ma in tye ka purone. Layata, gwana, muranga, nyim, pul. Gwanagi ka opwur pur en ladwer dekgi, en opwur bene okonyo ladakgi, labal akangi, baogi obed tye pien ka miyo ni en omedde wa i dwe me apar aryo ci bwa bene poto dong en i kom ginene kec tye marac eh pur mukene ka in icito mito ka pur ni kong ipur kong pamagi. Kong tye ka pur pama ne anga dok kome tye ka mito bongo ma wa kampani ma yubo bongo be dong weng wigi ocungo kumene kit ludok wa bi woto ento nongo iyi oyeng ka ipur ma itar ci a ma ineno ka in ma iywayo aluni ni i wi kec kute doki wa gu me kutu alu woko nongo tye. Pur atata obed peke dano pur mere cam nyig yat o kono gene bogi dodogi angangagi ego ni aye dong pur mumyero time lutela gamente mere tye atimone gitye apoko cam ilam en pi jo atye ilam Ento wan watye i caro ni wan wamito kodi, kodi o botwa nining ma kome kiloro pingo-ni? Ka pe wutye ka loko lok eni, nongo pud pe wutye ka tic. Wan wamito kodi i kin gang, en kodi-ni enoni en aye gin wun jo ma wutye i lam idiko camo. Ka ka kenyo pe kitye ka lwotone ci myero apo wiwu ba. ni source me kec-ci oya wa ki i kin ganga ca. Kumeno aniang ni lukin gang tye ka following cik maber adada. En tye boys moni en i dit i nget town kene i di center center ni. Na giwaci gin dong G's ni. G wun i bi ket ket mo ma wiwu i cako fanya. G ki G ango? Kumeno pud kare me karo cing i WhatsApp WhatsApp. Karo cing wunu ket. Korona aye imako aye lwet cingweno ni. Kun bedi ni eni dong kara me cako tamo program me tic. Kec tye ka bino ko magwar. Ma lukke ki lok pa kec enu. Eh? Gamente. Mamwa myero tamba abedo mere ka boko lok pud ki ngat mo lawa awaye ni wan acoli nyo dong komwa odoko gumo pien ingeyo wan pako orumo wako eh pako orumo wa para tye kaca. ma omegiwa ma gibedo agung gibedo purongo kit ma joni lwongo kwede ni gibedo olwiyo ki anaka gin jirani pa ngo pa pak ma gin obedo diciplin mada ba lok me gwoko lee oweko gamen onongo cene madit adada i lok me tourism ma wele bino ki dola munu. nongo ocudo dola ocito oneno labwor nongo ojany mot oneno rigi oneno ragi oa odok hmm? eki depo ka ca kit gum gum na otiyo matek lee ti kun opong ci gum bedi cani ka inen keco ocito cero oko ka mene myero co otam ba gini wa i kabedo murumi en dong myero obed cammi ba eh? Gicako nenone ni lee mogo muteggi oteggi-ni wan ki abwogi dong wapok ba. Ee, ma kaka mere mito mere awobe ci awobe tye ka eria ma an akwaniwu-ni awobe tye ma cabagi onongo pe rac. Ci gicito neno mere en anga ma dong raa mere ma dong oteggi ma dong pe dong nywalgi-ni. Pien gi nong tourism keken kuba nen bene lok me nutrition ema nyaka gi makar gi ki nganga gi ni gi nen ni ogwenyo kin muranga en aye wan tye ari dong kene ni muranga bidok tutwal dok bene pe ber ba ma meno tamba lok ni eno ne ni nene gi bedo ka yelo iye wi acholi ingo mapar kong ngo mapar ti pak kong gin ango ooh wa iti pak weh. Oye ni wa dong wa dony wa nong dek dong pien dong kec dong tye dong oye dong wa nong dek kabedo murumu wa man bot lukene aye jirani wa kaca bot jo nam angeyo nongo gin tye aneno lok pa maconi gi agara gi ki lacede gi ki nga nga gi ni nang nang gi ni kabedo murumu wa eno an dong alego gi awaci gin dong kong Gubed loka kunnu ba, guwek wan wunen dong lok pa raa mot kenwa. Ka winye tye, ci wabiyero lembe ci watimo barter trade. Mano gin okong omiyo gicaa apar mo me nang nang ci wan wuminigi ema nyako acel. Meno enone ni nongo wawinye maber. Ento Lok mukene kumere dano tye idol. Anyira tye ka koko, anyira tye ki koko ba. Ma wun yut kono dok otam lokke yut. Nongo gitye ka rii dong kumere i Facebook message pa nyako moni. Oh koni ber mada. Dong be pe giwuru ba ni kono dong dako pa ngaru. Eh? Kono dong en onge nyomo ko. Eh? Kite wa dako ma dong nongo dong iye dong ineno wai dong cito ka nywal dong en en en i dwe me manyen nongo pudi nongo ni ngat mo tye ka boro ne gir ka e mm, ko tim ber pi gi atura pa jo mukene ma dong gicomo ka dikal un luke eh un luwanya ko tim ber ba ineno Message moni awobi tye ka cwalo ne ni omito wil dong ngomo it in mon a dano ni eh otye ka cwalo message ene wun dano wan pe watye ka nongo message wu eh otim ber ki atura pa dano in icako onyo kare oko ikom ikom dako pa lawoti ne onini mm nino ni to pe tim maber ba twoni pe dok okel dok gin okene ba ineno Pien de jari aneno werowa i gin-ni waribo kurba. Ci wutim ber. Hmm? Dong wun anyira bene myero wuwiny lok eni maber. Wun dong ki berwu ma Lacwec oyubo, eh? O- omedo dok ki poda mogo manonok dong. Dogwu dong owero oo makwar calo dok kiding giding. Ci wun wutam ni i adadane-ni labwor en aye omyero opwo berwu-ni. Agenyo ka wango pwod tek ma nongo kite lacwec ci acwec kwede en nongo oraco ka dong in itye giri ki kinika mo in dong ityet bilokke bot lacwec oweko an agiko mere macek ni two tye ka nya two tye ka medde dano obedo ma wangi twolo kare eni pe kare me rung gola me tela ba. Rungula me tela pe watye ka mito kare dano ma focus i ngon two le mono wa i all hands on deck ka lawot otimo gino moni dong cingi iye owinyo lawot otimo gino moni maber dong cingi iye oko two oko

So kit caro mogo ma dok tye anyiye peko dong ikumberi ki twoni, eh? Myero gik oba. Aneno i Facebook giwa ei agur mo dok ocito ka limo laco moni wa ki i gange. Onongo ayara mo ma kumberi nyako ni ka in ineno wange kita gitye lokke tye kati kede i Facebook. Nen calo wange pe nen yiri yiri wa cani. Ogik koko un co nene okok ni aa kor gin ango oo kor gin ango kun bene mon bene dong okoko gi ni aa ngati dong won okelo dong pe bino gang oo kor gin ango dong pe bedo gang watye e lok ango dok ma tye en oworo miti ba wun ludite mukene woro miti lutino tye wa bene gang ci lutino kong pe onin. Wan wawinyo ni dano okene co eh? Kon en caa me tic ba, caa me tic kong dano neno. Ka obedo ngu ata, ci dok wati apwonyo lutino marac be ki kare. Dano onge lok pa two, dano owiny lok, dano olwok cinggi, ci wabibedo labongo ayela. Gamente tye ka tiyo ticce, daktari tye ka tiyo ticgi, in bene iti megi. Pe dok in iwek dok en in aye icarone-ni dok okel ali ki dano mukene. Kuman ba, korona-ni eni dong patte papatte dong tye, ka ibedo ata, Ci kobo rono bot roni ma in wii bicako panya. A pe ki loko mo mapol, Lubanga omedde ki gwoko wu, wubed ma kom wu yot, wubed ma wang wu twolo, wulwok cing wu, wumedde ki pwonyo gi tino, wun co, cing wu kong bene oyok ayoka i kom mon. ki gik lok atata eh tic ma dano tiyo ni ba ci dano tiyo pi ojog ayo ojog aya kara rwot ke kec obi bino bino mo ma wi wi cako tic ka pe dano oyabo itgi maber eno ba nen ni dano tiyo ki cam ki gwoko cam maber ineno Lok pa bolo dog, Awinyo ni min latweki ki dong kombeddi cani gugiko dong wango piny kare ca nongo acwiny kiwango oko cawa apar aryo me odiko dano pud buru nongo kiwango acwiny nyoko oo ko kiwango ko gin cin dyel loko oo ko gin ango kombeddi gene laceng ca gene ee Min latwek ogona acim ni Amoni, ee, en myero aromogi dong kong dok wanenogi ki wanga pingi. Eh, kumbe dong gutur gudugo dong idek agwor calo wan. Ee, kor tim ber ba. Korona ni pe dok odok me nyer jo ma dong kumbedi acwiny pe gitye atic kede ba. Eh, kor tim ber ki luwedwu wangeyo me ni pinge rac. Ka jo an ojwi wanga acwiny ce gumako brek. Eh, man nongo gumako brek pe dong ni kerogi pe. Pien kum Iricana dano tye ka tye ka jago ling woo, tye ka neno ni ee agud muranga tye diki dok wa gene manok ki obuka buka ki ngangang. Kuman ba, pe dok olok dok two dok me nyero luwedwu ni amono pe gitye ka wango piny, pien ingeyo en wano jo ni otiyo ki dek agura ni dek wa dok pe dok keko um dano loyo jo moni en awanga cwinyi. Pien megi ni nut ni dange dange mo ma kite beo ibutu. Ci dako twero kelo lok i komi nonono. Pien ka dako dong ocako ni, aa, winy dong, winy, winy, winy ngwec piny, winy ngwec piny, wan kono, ci aa, dong ibalo nama. Atuki cero, aa, amedde ni wici gang acero erot wak, nongo lokka otum.